Bi navê Xwedayê Kurdistanê hemal nûn hemû bi xêr hatin dîsa. Îro mijara me feminîzma îslamî ye ku em ê li ser pirtûka Mamosta Qedrî Yildirim bê bernama xwe bidomînin, bernama xwe bigerînin. Serî de dixwazim bêjim Ez hinek behsa formata bernameya xwe bikim, bernameya me bikim esasî. Bername wê di beş be wekî her gavî. Wê beşa yekem de ser mijarê nêrîn û nirxandinên min û Eyşem wê hebin Eyşem û beşa dudîya de jî wê pirs û bersiv hebin yan jî lê zêdekirin hûn bixwazin bikin beşa dudîya de hûn dikarin bikin.

Em ê di bingehê de pirtûkê wek du beş dîsa biaxivin. Destpêkê de ez ê li ser femînîzmê, li ser dîroka femînîzmê, li ser argumentên femînîzmê û femînîzma îslamî biaxivim û femînîzma me. Yani esasî sê pirsên min henin, femînîzm çi ye, femînîzma îslamî çi ye û femînîzma me divê çawa be. Çimkî em wek miletekî cuda, miletekî bindest yan miletekî bê dewlet helbet femînîzma me û femînîzma miletên serdest ne wek hev du ye. Lewma divê em li ser femînîzma xwe jî argument û teoriyên teze derxin holê. Heval min femînîzm Di salên hezar û heştê heştê hezar û heşt sed û heştêyan de li Fransê piştî şoreşa Fransa em jî dizanin gelek fikir derketin holê wek netewperwerî yek ji wan e û femînîzm jî yek ji wan e bi armanca mafên jina û wekheviya di jiyanê de wekheviya mêr û jina bi vê armancê femînîzm derketiye holê. Careyêke Hubertin Oschlert, jineke bi navê Hubertin Oschlert behs kiriye, behsa femînîzmê kiriye lê ev nayê wê maneyê ku beriya wê amadehî tune bûn ji bo vê îdeolojiyê, ji bo vê fikirê. Piştî wê femînîzm pêşî li Emerîka paşê li Îngilîstanê belav bû û heta salên hezar û neh sed û şêstan, li Ewropayê û li dinyayê temamî belav bû, her wiha hat nav Mislimana jî, ji ber ku îro mijara me Misliman in, hat nav Mislimana jî. Piştî ku hat nav Mislimana hên guherîn dest pê kirin. Mîna ku em bêjin di femînîzma Ewropayê de nirxandin û nîqaş, Li ser dînên cihû û îsewiyan be di femînîzma Rojhilata Navîn de û ya Mislimanan de helbet nîqaş û nirxandin li ser Îslamê dibin, rexne li ser Îslamê dibin. Ev rexne jî çi ne? Ev rexne jî dîn çawa ket dibin zîhniyeta baviksalar? yan jî pederşahiyên bêjin û bi wê zihniyetê çawa belav bû û çawa bi wê zihniyetê dîn jin bindest kir. Yanî rexne ji vir dest pê dike. Di feminîzmê de em behsa dikarin behsa sê pêlên sereke bikin. Pêla yekem da yani pêla destpêkê de hezar û heft sed û notan hezar û heft sed û not pênc duan doran da meriv dikare behsa mafên jinê yên xebatê yên kar yên hilbijartin yên xwediyê mal û milkbûnê û yên xwediyê zarokbûnê meriv dikare behsa wan bike ev pê li ser şîroveyên metnên cihû xirîstiyanbûnê Metnên dînî, ev pêl li ser wan hatî nirxandin. Yek jî rexneyên vê pêlê ew e ku dibêje jin guneha sedema yekem e. Yanî jin dibên Adem ji sedema Hewa ji cinetê hatiye avêtin. Divê pêlê de li ser vê rexne tê kirin û ev rexne jî li ser vê bingehê tên ava kirin û pêla duyem de êdî femînîzm yan pêla duyem hezar û neh sed û şêstan dora hezar û neh sed û şêstan merv dikare bêje piştî şerê cîhanê şerê duyemîn êdî femînîzm li hemî cîhanê di qada navneteweyî de dibe hereketek Hereketek navneteweyî û hemî jinên cîhanê dixe bin sîwana xwe. Di heman demê de bi çar ekolan femînîzm nû nû fikrên nû davêje ortê, davêje holê. Ew çar ekol yek ji wan femînîzma marksîst e, yek ya lîberal e, yek ya sosyalîst e, yek jî ya radîkal e, femînîzma radîkal. Her wiha ekolên cuda cuda ji derve dikevin holê. Yek Femînîzma ekolojîk, yek ya kulturel, femînîzma reşika jî cuda ye û yek yek jî ya hebûnê, femînîzma hebûnê, serhebûnê hatiye avakirin. Ev sê pêla sisiyan jî me gotibû sê bi sê pêla femînîzm fikrên xwe ava dike. Pêla sisiyan jî postmodern femînîzm e ku meriv dikare bêje niha em di nav wê Feminîzmê de ne, niha feminîzma postmodern de ne. Êdî divê feminîzma postmodern de pêwîstî diguherin, nîqaş diguherin, nirxandin diguherin. Pirsgirêkên jinên sed sal berê û pirsgirêkên jinên îro ne wek hev bûne. Me vê pirtûkê xwend. Ez fikra xwe bêjim li ser vê pirtûkê. Bi min kêmasiyê herî herî mezin di vê pirtûkê de ev bû. Yanî Xwedê rehme xuleke mamoste argumentek gelek xweş kom kiriye. Di vê qadê de xebat kêm in serê feminîzma îslamî xebat pir zêde tune in. Qene be yanî zimanê ku em karibin bixwînim. Çimkî di nav Nivîskarên Misrî de yên Afrikaya Başûr de ev fikir zêdetir belavtir e. Yanî zêdetir nivîs henin li ser femînîzma îslamî lê zimanekî ku em karibin pê bixwînin çi tirkî be çi kurdî be pir zêde tune ne xebat. Lewma mamosta Qedrî Yildirim xebateke xweş kiriye lê bi min kêmasiya herî mezin di vê xebata xwe de behsa jina kurd û oldar nake. Mera dikare bipirse gelo nimûne tune bûn ku behs bike yan dorê mijara wî bû ku qet behs nekir. Heta niha em difikirin dibe ku nimûne tune bin yan jî ger meriv lêkolînên cuda cuda bike, lêkolînên berfirehtir bike dibe ku nimûne hebin. Lê bi min kêmasiya herî mezin di vê pirtûkê de ew bû ku min xwe nedît. Ez wek jineka Hem netewperwer, hem oldar, hem jî ez ne femînîst im lê ez ji femînîstê sûd werdigirim, ji fikrên femînîzmê sûd werdigirim. Lewma min xwe di vê pirtûkê de nedît. Tiştekî ku ez jê sûd wergirim di vê pirtûkê de nedît. Mamoste Qedrî Yildirim behsa gelek miletan dike, gelek welatan dike. Behsa Misirê dike, Cezayirê dike, Tunisê dike, Îranê dike, behsa femînîstên Tirkiyê dike, yên misliman. Yên ne Misliman ji xwe vê de ne mijarin. Yên Misliman behsa femînîstên Tirkiyê dike, behsa hemiyan dike lê behsa femînîsta Kurd tune. Yanî jina Kurd û oldar tune. Lewma bi min ev kêmasiyek pir pir mezin e ji bo yê vê pirtûkê. Û Her wiha ez dixwazim li ser dirûşma Jin Jiyan Azadî ku meriv niha dikare li hemû dinyayê bi zimanên cuda cuda vê dirûşmê bibîne, ez dixwazim li ser wiha jî çend fikrê xwe bêjim. Beriya bernameyê jî hevalekî got Jin Jiyan Azadî wek henek. Lê di bingehê de ev dirûşm pir dirûşmekî kêm e. Kêm dimîne, lawaz dimîne. Çima? Dema meriv dibêje jin, kîjan jin? Behsa kîjan jinê dike? Jina tirk dike yan jina serdest dike? Jina bindest dike, jina reşik dike, jina ewropayî dike, jina bi bawer dike, jina bêbawer dike? Behsa kîjan jinê dike? Jiyan, jiyanek çawa, behsa jiyanek çawa dike? Azadî, behsa azadiya kî dike? Behsa azadiya min dike yan Ayşem dike yan filan kesê dike? Lewma ev duruşim her çiqas li hemû dinyayê belav bûve jî li gor fikra min, nêrîna min pir pir kêm e. Di vê duruşmê de jî me nikare xwe bibîne. Yan ez nikarim xwe bibînim. Ez wek jineka Kurd nikarim bibim wek femînîsteka Serdest, çi tirk be, ereb be, faris be, niha ji ber ku li rojhilat de navîn em zêdetir wan dibînin. Ez nikarim bibim wek femînîsteka faris. Mînak li Îranê jina Amînî hat kuştin. Ne wisa. Li hemî dinyayê, li hemî dinyayê kuştina jina Amînî deng veda. Lê bi çi deng ve da navê wê hat guhertin bû Mahsa Amînî paşê deng ve da. Jîna çima dibe Mahsa? Çima nikare wek jîna bimîne? Çima nikare wek nasnameya xwe ya kurd bimîne? Yan jî em niha mesela di nav femînîstên Tirkiyeyê de yên sekular de dibînin ku her roj kuştina jinekî parve dikin, her roj behsa kuştina jinekî dikin. Lê di nav kuştina van jinan de çima ez nikarim jineka ku li Kurdistanê bi destê polîsekî ve ya ji bi destê eskerekî ve hatiye kuştin nabînim? Gelo ew ne jin e? Yan jî mafê jiyanê ji wê jinê re tune? Evana gişk jî ji bo nîqaşê divên werin nîqaş kirin. Yek jî dema meriv behsa femînîzmê dike, bi nêrîna min dema meriv behsa femînîzmê dike di nav civaka me de taybetî nav kurdên netewperwer de ji ber ku niha mixatabê me ew in yên netewperwer de Pirsek heye li ser feminîzmê. Yan jî rasterast êrîş tê kirin yan jî biçûk tê dîtin. Lê heta mirov li ser fikrekî, li ser îdeolojiyekî xwendinên berfireh neke, lêkolînên berfireh neke, mirov nikare rasterast dijayetî li wê fikrê bike. Her wiha em her tim jî dibêjin ku heta fikrekî nebe malê Kurdan, yanî nebe malê min, heta ez fikrekî li gor reng û dengê xwe nikaribim şîrove bikim ew vala ye, ew vala ye. Lê divê ez karibim wî fikrî li gor reng û dengê xwe şîrove bikim. Divê ez kar bim femînîzmê tê xim nav xwe. Yên ne mecbûr im lê divê kar bim. Divê di nav me de, di nav min de, di nav cilata min de ji wê re jî cî hebe. Eger ku li ser welatê min, eger ku li ser miletê min îdiayek min hebe, divê ez wek wan nefikirim jî ez wan bikar bim tê xim nav xwe. Çimkî em wek milet, em wek milet beş bi beş nînin. Em wek milet, em hemû hene. Dema Kurdekî zilmek dibîne yan ji bêedaletiyekî dibîne cuda cuda nabîne. Yan ji dema bomba ser me da dibare ji mêra ra cuda ji jina ra cuda nabare. Ji hemû Kurda ra dibare. Yan ji zaroka ra cuda nabare ji hemû Kurda ra dibare. Lewma divê bi min helbet ji xwe jin li ser vê meselê diaxivin, lêkolîn dikin, fikrên xwe dibêjin lê divê bi min mêr jî karibin li ser vê meselê objektîf biaxivin. Çimkî heta niha femînîzm di nav civaka kurda de çawa bû? Bi destê siyaseta sereke, bi destê mêrekî ji bo femînîzmê Teorî hatin avakirin. Ji bo femînîzma kurd a teoriyek hat avakirin. Niha mesam jinên bi laçikkirî dibînin li qada govend digirin, dikem destê hevdû govend digirin, jin jiyan azadî dibêjin. Lê bê bingeh. Çima bê bingeh? Ji ber ku erê ji bo jinê jiyan û azadî dixwaze lê Ew kesên siyaseta sereke nav kurdan de niha mesela me kurd in ew kesên siyaseta sereke gelek caran jinê bindest kirine. Gerek di nav siyasetê de be, li qadê be, di nav jiyanê de be wan kesa jinê bindest kirine. Lê jin destê hevdu dikirin dibêjin jin jî ya nazadî. Ev çewt debin yanî kêm dimîne. Xax dimîne yan ji mer dikare bêje. Fikrê min ew qas bûn. Min kêmasiya ku di pirtûkê de dît min got. Di pirtûkê de behsa jinên feminîst dike yên sereke di nav tirka de nav ereba de ez naxwazim behsa wan bikim. Ne ku ez dijî dijayetî dikim ji bo wan, lê wekî ku min got ez xwe û wan di heman qadê de nabînim. Pêwîstiyê min û pêwîstiyê wan heman pêwîstî nîne. Îro ez wek jineka Tirk ez nikarim zarokê xwe bi zimanê xwe bişînim dibistanê. Ez nikarim zarokê xwe bi zimanê xwe perweride bikim. An jî yanî gelek caran nikarim zarokê xwe re bi zimanê xwe biaxivim. Ne wisa. Lewma ez wek jineka kurd nikarim, jineka tirk ez nikarim feminîzmeka cîhanî bikim. Divê ez wek kurdekê feminîzmeke di nav xwe de ava bikim. Belê, spasdar im. Eyşem re bihêlim. Spas xwe, saet xweş. Belê, hevalan hemî bi xêr hatin. Bi navê Xwedayê Kurdistanê em bêjin û dest pê bikim. Belê, wekî me kê got jixwe mijara me feminîzma îslamî ye. Dema min de feminîzm û îslam hinekî tiştên ça bêjin pir dijî hev ya jî bêjin ji hev di dûr tê xuya kirin. Çawa yanî feminîzm bi serê xwe tê gehek cuda û hişk û bi qalibek girtî di civakê de xuyaye. Îslam jî ga di ser serê xwe jixwe zaten em bêjin baweriya pir em bêjin qedîm e, kevn e û em bêjin xalê wê ya sayê wê em bêjin hinek tiştê wê diyarde, diyardeyê wê diyar in em bi kamusa bêjin. Em mi vana çawa bin ber hevdu di pirtûkê de mamoste Xedîl Dirimokî me got Di pirtûka xwe de mesele behsa hinek mafê jinan yê civatê di nayê zanîn kiriye û weya jî ka em bêjin çîka xwe em bêjin çavkaniyê xwe ji ayetan, ji hedîsan yên ji bûyerên dîrokê girtiye û behs kiriye. Em dikarin wisa bêjin ji xwe me kê ji we re behsa em bêjin feminîzma xwe kir. Feminîzma me divê çawa biye ji miletekî Kurd divê feminîzma wê jinek çawa be behsa wê kir. Û xeynî kurdbûnê jîka em em bêjin jin bawermend yên misilman in ka em bêjin jinikek em bêjin misilman dikar çawa xwe di vê feminîzmê de bibîne û em bêjin çi ji xwe bike çavkanî ez ê hinekî behsa wê bikim belê. Di vir de çend pirsa me ber ziwan li ser bibînin. Yek, cihê jinê di Îslamê de çawa ye? Îslam çawa li jinê dinare? Dewra pêxember de em bêjin pêxember çawa tevgerayî li hemirî jina? Ayetên ji bo jinan hatî şandin heye tune ye me wê binerin û hedîs û alimên em bêjin fikrê wan hinekî ser jinan. Em ê ser wan yek bi yek bisekinin. Belê. Ji xwe divê pirtûkê de nêzî em dikarin bêjin bîstî jin em bêjin mamoste behs kiribû bi wan re geh reportaj kiribû geh jî di deran de nivîsê wan dîtî û hanî xistî pirtûkê. Di jiyana wan de hinek tiştên em bêjin servê mijarê qewimî wan behs kirî û jinê wî behs kirî jî ka Hemî jinê xwenda yanî piranî ser lîsansê em bêjin doktora kirine, tez kirine, prof in, doçend in ya jî nivîskar in, dîroknas in, civaknas in. Jinên wisa yanî jinê em bêjin girîng re axivin vê mijarê. û herwiha di behsa hinek jinê bêjin dewra pêxember de wan em bêjin çawa tevgeriyayê hinkî behsa wan jî kirine. Belê. Wekî me serê de got temam dibêjin jin û îslam e, hinek xalibê mesela di civakê de me ji ber kirî ya ji ke di heşê me de rûniştî heye. E, Belkî wekî pêkenok ya jî henek ya jî hinek cidî digire nizanim tedî gelek gotinê me- mesela nexweş in. Dibêjin ya yani jin şeytan in ya ji ka jinê adem e, xapandiye bi sedema jinê em hatine e, qewirandin ji cinetê ya jî e, bihuştê. Yanî gelek tiştên em bêjin wisa mixabin yê neyînî ser jinê hatî gotin û berbelavin jî di heta va tiştana em dikarin di pirtûkên dînî de jî bibînin. Pirtûkên hedîsa de, pirtûkê şîroveyên em bêjin Quranê de em gije van dibînin sedema vana çi bi rastî jî jin e, bi bo re şeytan in ya jî bi rastî jî Bi bo re em nebêjin di Qur'anê de ne na e, min got şîroveyê Quranê şîroveya da. belê ev min got şîrove belê E, bi rastî jî mesela gor wa şîrove ya jî gor gotinê berbelav em bêjin e, jin bi rastî jî şeytan in an jin bi rastî jî e, xwedî fîtnen in An jî jin ne pîroz in, ya jî ka jin kêm in, an jî jin ji perçeyekî mêrj hêbûyê. Em ê hinekî behsa wan bikin. Belê di vir de ji xwe wekî me got min hinek ji got jî em ê behsa çêbûnê bikin. Hani çêbûna jin û mêr çawa çêbûye û mijara çar jin em bêjin mêrekan çar jina vîn nikavînin hemî guhdar bikin. Ew mijar heye. Mijara mîrasê heye jin îksekê mêrdû îks yan du qate wê distînin. Emê behsa wê bikin. Şahidiya jinekî teqabîlê mêrekî dibe. Emê hink behsa wê jî biçime wisa gotî û lêxistina jinê. Ji ber ku van mijarin mijarên rojevê din û em bêjin herdem têya xaftin gelek mijar heye ya rast. Min got van mijarina girîngtir e em hinekî ser wana biaxivin. Belê. Dema em bi çavekî civatî Em bêjin û çandî li Quranê û şiroveyên Quranê dinerin taybetiyê şirovî. Şiroveyê wê piranî bi şiroveyek babiksalarî em bêjin wisa ne. Ji ber ku kesên şirove kirine gor civata xwe. Em bêjin Gor tiştê dê dayika xwe, bavê xwe ya jî ka mamosteyê xwe dîtine bi wî awî şirove kiriye. Lê dema wexta em dikevin nav mînakên pêxember ya ji Quranê em bi xwe dixwînin wê demê em dizanin ku tiştê wisa ewqas jî ne wisa ye. Jin jî ka em bêjin bi rastî mêr çima fîl da lê edaletê de wek hev in. Em dikarin wisa bêjin. Wekî me got hetayî rov me Quranê çavekî em bêjin bavksalar yanî şirovê bavksalarî û çarçoveya çandê de me wê nertî wê mêzekirî û me wê dîtiye. Mesela ji bo çi ser jinan taybetî de lê Îslamê de tiştên wisa nexweşê ji neyînê em bêjin henin.

Ew jî çîrok û vegotinên ji çavkaniyên Îsraîlê yê Cuhûyan û Mesîhîyan hatine. Em ji wan re dibêjin Îsraîlîyan. Çîrokên wan in mesela behsa em bêjin jin û mêra falan dike. Hinek alima ji dema wê xwendine wekî em bêjin ji Quranê ye jî ka ji çîka Quranê ye. Quranê emr dike em bêjin xistinin berhemên xwe. Em dikarin wisa bêjin. Ya sêyem jî ka hedîsên zeîf in. Yan jî em kan bêjin hedîsên ne sahîh yê em bêjin hatiye em bêjin be kesan de hatiye vera min pêxember negotiye lê wekî pêxember gotiye hatî belavkirin û nivîsandin em dikarin wê bêjin ya çarem jî hevanlo yek jê çand e Çand, her çi xwast em bê ji dema dînek tê em bêjin nav civatekê ew dîn wê çandê diguherîne ya ji ka çand bandorê ji dîn digire her wiha dîn jî em bêjin bandor ji çandê girtiye. Dema em ayeta binerin gelek ayet wexta ji bo civaka pêxember tê de ayet tên piranî gor em bêj realîteya wê civatê hatiye.

Rêya jika çi dike? Şroveyê wê em bêjin gora kesên xwestek û çandê û edetên wê miletî em bêjin derdixwe holê. Belê ji xwe me got wisa ya din jika Mijara ewil çi? Me got çêbûn. Çêbûn. Her kes mesela belkî we jî bihîst bi herî kêm careke we bihîst ez dibêjim. Dibêji çi ye? Jin em bê ji perçeyekî mêr çêbûye. Ê ji parxan. An jî hûn dibêjin parsû. Hinek dê parsû hinek dê parxan em dibêjin. Ji wî çêbûye ji wê mesela hestiyakî wê heşa xwe derxistiye û ji wê em bêjin jinek afirandiye. Heta tiştekî trajikomîk ê bêjim çawa nizanim heye, dibêjin mesela di parxane mêran de hestiya kêm e. Çima? Çimkî ji wî jin çêbûye. Goreyê jina em tiştên wisa jî hene. Lê dûre em ve dima vedikolin û dibînin ku van tiştana di rastiya xwe de di ehdî qedîmê de. Yanê dibêjin ehda qedîm. Yê em bêjin Yahudiyan de derbas dibe di Quran de tune ye. Di Quran de misayetek hey dibêji çi? Dibêji ki yê we ji heman nefsê û fera wî ya jî ka jina wî ya jî hevjîna wî em kan bêjin. Çünkü orada eş derbas dibe em kan bêjin fer. Ji fera wê ji heman ferê em diafiran û ji her duyan gelek mêr û jin çêkir ji wî xwedayî bitirsin dibêje. Yanî vir de dibêjin çi jin û mêr di heman em bêjin aydê hinek dibêjin ax, av, çirav ji vê re ji avê û çiravê çêbûyî mirov ji wî çîkî yanî di heman ji heman tiştî çêbûnin. Wê demê em dikarin bêjin kî jin ji parsoya jika parxana mêr çênebûye. Ji hestiyakê mêr a kêm jî ne bela me ye. Ez ka wisa bêjim. Tiştekî wisa tune li gor anatomîyê hestiyê mêr a kêm nîn e. Yanî ya mêr a û ya jina wek hev dûye par xwe ne. Belê, wê demê ew jî xereb derket da lê zanistê de spas dikim. Ya din jî ka mesela mijara sêvê Dîsa gotinek ber belav e, dibêje kî Xwedê Adem û Hewa xistine em bêjin bexçeyekî bi her mêwetê heye, gotin tenê vê darê ne xwin. Lê ji ber ku nêfsa Hewa hinekî em bêjin tenik bûye, bûye Adem xapandiye, bendê wî ketî hadi min sivê bixwin, hadi min tiştek me nayê falan wisa gotiye û Adem jî ka em bêjin ew sêv xwariye, her du jî ka ji vê sedemê ji bihiştê, ji cinetê hatiye qewirandin. Bi tiştî dibêje. Lê di Quranê de jî dîse ev em bêjin şaş tê derxistin mesela dema di Quranê dinere û em dawî de dibînin ku ev ev mesela Tewratê de derbas dibe dîse. Mesela gor Tewratê de sikanin bibînin jara bigorin. Ji bo hinekî çî bibe. Belê. Mesela di vir de

Yanê dema vî tiştî em zarok bûn jî me dibihîstin ji me re digot jinek dema em bêjin dole de yê ji zarokê çêdibe êş dikişîne, sancî dikişîne ev çi ye ji ber ku wê adem xapandiye û em bêjin hatiye ser rûyê dinyayê ji cinê de hatiye qewirandin. Ev sedem ji me re dihat gotin û bi rastî yanî min jî bihîstim zarok bûn jî. Lê virate me dîsa em dibînin ku ev di ser Tewratê derbas dibe, di Quranê tiştekî wisa tune ye. Heta wexta Xwedê bi hesab vî tiştî dike. Dibêjin ku yanî her duya em bêjin bawarekî ye ji adem re dibêjin divê adem me got tu vê sêvê ne xwe te xwar û êdî hûn nat qewranin. Mesela ya nabêj te hewa te xapan ya ji te bela jina bû tiştekî wisa nabêje. Yanî vêya jî dibînim Ev jî mixabin tiştekî îsraîliyatê hatiye ketî nav dînê me û berbelav bûye û di nav em bêjin xelkê ewan de hatiye qebûlkirin û pîjrandin. Em dikarin wisa bêje. Belê mijara çar jinan hevalê me lawik bawer bê mijara pir çêk meraq dikin. Rastî çar jin Heqê wê ya ne heqê wê nabêjin. Yani ez bawer nakim êdî zêde meraq bikin çünkü di vê ekonomiyê de yek jî zehmet e. Aniha yek jî zehmet ez nebarim kes bi çarî êdî xwe ek bike. Hevalek me hebû, hevalek me hebû zewcandibû behsa mêrê vê tiştî kirin. Wê ji mêrê xwe digot, Dikanî bi hela min xwedî bike, têya diza binare. Tiştekî wisa. Yên bere ne ku kar bûm, ne cehalet. Erê erê, rast e, mixabin. Belê, e, mesela dayetê de ji xwe hûn dizanin, e, dibêjin hûn dikarin, jinê hûn dixwazin. E, dirêk bêjin dirozê hêdî dikeve e, çikawê. Dek hurguliyê wê dibêj mesa tiştê mêra qebûl kir, ya ji civatê qebûl kirî çi Qur'anê de dibêje yek, du, du, sê, çar heta çaran tu kanî bîne. Tenê vir dibêjin disekinin. Wekî din faş naşin, pêş de naşin. Heta wek disekinin. Di vir de jî ka em ewil dikarin behsa civata wê demê ve pêxember tê de yani Erebistanê, Mekkê, xelkê Mekkê ya ji wê derdorê ya ji wê çandê em dikarin bikin. Di wir de jî mesela sînora jinanînê tune bû. Dîsa ji xwe civatek bavik salar e û em bêjin mêrek du jinî wî, sê jinî wî, deh jinî wî heta behs dikin ku dibêjin li wê dewrê de yê sed jinê wî hebû hebû. Ewqas yanî bi rastî û em bêjin di heman tiştî de mesela ewlehiya jinê tune bû. Mesela niha di Îslamê de xwe tu jinekê berde divê in çar meha. Ger tu neçi pêdivî wê jinê bêjin pêk nîne ye ji wê jinê re bêjin eynî malê nemîn tiştekî neke çar mah jine nîkaha dikeve. Yani hûn dikarin êdî hev du berdin. Ve ji mesela mêra çi dikirin em bêjin xwe gelek jinî wî hebû her dirê yek hebû wir dihişt diçin dadin çi dadin falan çend meha çend sala belkî ne diçûn ne didît û jin ji vir di mexdûr dibû. Yani ewlehiya wê jika dise talûkê de bû. Lê îslam çi kirî ya sînor haniyê, ya yekem çar meh haniyê. Mêrek çar mehê em bêjin neçi mala xwe, em bêjin jina xwe, zarokê xwe, xwe dernekeve pêdîviyê wan em bêjin pêk nîne. Bawakî qaba bêjin mêrek diyê jêr neke ew nikah dikeve. Ya yekem ev e. Ya duyem jî ka Xwedê dibêje ger hûn karibin bi edaletê pêk bînin me şerdek dî sehî ye. Beriya wî şerdek. Ger hûn kanin bi edaletê pêk bînin hûn ji wan ê hûn dixwazin yek, du, du, sê, çar jina hûn dikaribînin. lê dibê îlla mesela wira de îlla erebî de gotinek em bêjin wekî dibêje nabe qet teqez şekl wisa dibêje tu nikavêya pêk bîne Ji ber wê ji bo te ya baş yek e, ya xêr ev e. Yanî Xwedê çi dike? Yekê pêşniyar dikin heva me. Mesela ji xwe zaten mirovekî em bêjin bawermend be bi rastî qayde û em bêjin şîretên Xwedê guhdar bike, Xwedê şîretekê bike, zanî ku Xwedê wî çêkir ji wî a baştir yek e. Û bifikirin di vê Quranê de dewra hatî vê ayetê civakek çawa dihatiye. Em bêjin yekî kanî sed jina bîne. Em bêjin Qur'anî sînordar kiriye. Yani heta çara sînor xistiye û çara jî ka şerdewê heye. Dîsa divê tu edaletê pêk bîne di navbera her çar jinê xwe de û divê tu nika ve pêk bîne û divê yek şte çêtir e. Dawiyê dîsa pêşniyara xwe dide. Em dikarin wisa bêjin. û mesela di vî tiştî de di sedarî zewacê de jinek û xta mêrekî re biaxive dikanî vî şerdî bêje. Bêjî ku ez tam ez te re bizewicim lê şerda me ev e ku divê tu ji min pêvtir jinek din nîne. Ger tu bînî nikahê me yê bikeve. Jin kanî vî şerdî bîne. Û di heman demê de jinek kanî mêrekî bêjî kî mafiyê berdanê telaq. Min carek gotin telaq. Telaq kanî cem bibe jî. Dîsa ev heqa ji min jinê heye. Jinê nizanim wan bêjim. û mesela pêxember çi dikir? Pêxember dima keçikê xwe dizewijan kesên hember heye zavar êdî malbata zavê re nizan. Şerî gusa dihanî digotin divê hûn ser keça min ve jinek din nînin. Bifikirin pêxember vî tiştî kiriye û keçê xwe em bêjin parastiye. Ewlehiya wan yê jî ka zewaca wan parastiye. Yani ev jî tê vê wateyê ku hûn jî dikarin keçê xwe yê jî xuşkên xwe vî vî şerdî bidin. Ya jî xuşkê we bi xwe dikar vî şerdî bizewicin. Mesela yekê rizewicî kan bêjin tu vî yeka dir axivî divêne kî heme bikeve. Ez naxwazim vî tiştî. û ji xwe li dema zewacê de dibêje riza yê jika em bêjin dilê jinê hebe disa mêrek jina bi dabîne divê jina xwe bipirse jina wî qebûl neke zor hingî karî wî disa bêjin dikar mehrayê bide û berdijî heq wî wisa jî heye belê hevano û ji xwe di îslamê de em bêjin jina duyem sêyem çarem jika di em bêjin halên zarûrî de Mesela bêjin mêrek pir dixwaze zarokî hev zarokî çêne bi ji jinê. Lê divê pirsgirêk jinê de bin. An jî ka tiştê gelek şê taybet hene wa tiştana mesela bêjin pêk nê wê demê dikare û wekî me got riza jina wî jî hebe. Belê min jara çar jinan jî em dikarin wisa bêjin hevan lo. Şu me gotibû di sûreya nîsayê di derbas dibe ayeta sisiya de belê. Mijarek dijî heval no ya pirtîya xaftin mîras e. Em bêje mîras wekî hûn dizane çar tiştê mêrik hebe ke divê tu tişta bidi lawê xwe yekî bidike ça xwe. Yani du iksar iksek em bêjin. Veya jî ka Qur'anê dîse em bêje pêşniyar kiriye û mubah kiriye. Em bê tiştekî mubah e. Ji xwe tu bêje kî tu karî vê aviva xwe. Mubah ne wisa. Tu kar va vexwe dime tu kan ve nexwîjî. Yani mesela hevalê me evra yê mêr dikarin wisa bikin bêjin ke xwişka min heye, malê bavê min heye dixwazim nevî nevî bike. Dikari vêya bike belê. Dikari bike. Çünkü Kur'an bi şekî qet'î nexsî wê mijarê pêşniyar kiriye û dîse di wê dewrê de jina re mîras tune bû. Ji ber ku tune bû, eqaîda kusa hatiye ku jina re jî tiştek hebe. Em wisa bêjin lê mixabin ez ji gor çanda xwe bêjim ji xwe ez neşaş min çanda hemî kurdan hemî wisa heye peçer miras tunê mixabin yani yek ji tunê diguher diguher lê piranî ez kanim bêjim wisa gor Belê. Û e, ji xwe dîse wexta em bêjin dema alin vê e, mîrasê wexta e, rave dikin dibêjin mesela çima mêr re du x ji keçê re xek ya ji du qatê ji qatek e, veya piranî mesela girêdayê berpirsyarên mêr dide. Mesela dema di zewacê de ya jî e, nerina zaroka de hemî bar hûn zanin ser pişta mêr e û piranî jî wisa ye. Ji ber ku ew dikarî van pêdiviyên xwe yê ji ber berpirsyariyên xwe bê jî pêk bîne dibêjin yanî îslam ji ber wê mêra piçekî zêde dayê û wekî min got berî ya mêra qet tunebû. Belê mijara mîrasê jî ew qas bu hevalno du re min pirs bersa dikarim bawekî kurayî biaxivin. Piştî wê jî ka em dikarin behsa şahîdê bikin şahat ya jî şahid em wisa bêjin. Di Beqereyê de ayeta du sed û heştê duyan de Neşaş Pelih Mûrde dibêje, dibêje du kesan ji xwe beriya wî behsa mijar ticaretê dike bi huzanin behsa ticaretê em bêjin pera tiştekî îktisadî dike mijar îktisadî heye behsa wê dike piştî wê dibêjî ki du kesan yani du mêran şahid bigirin ger mêr tune be mêrekî û du jinan Şahat bigirim. Dema jinek ji bîr bike ya din têxe bîra wê. Wisa dibêje. Di vir de jî mesela ji xwe em bêjin dema heşekî bavek salarî tu rabe bikir şekî pir normal xwe yad bû tu derbas dibe le jin wî tiştî qebûl nakin yani taybetî wexta dayê feministiyê tu lê binere tu bêjî çawa yani demek du jin wekî mêrekî ye. Em mêr ji jina em bêjin baqiltir in ya jî ka taybettir in ya jî girîngtir in tu wisa dibêjî lê ya jî ka mesela dema alim rave dikin wisa dibêjin tu ji ev mijar ya yekem mijara dema behs kir ya tîcaretê ye û di tîcaretê de wê demê de jixwe jin nav civatê de nîn bûn jin piranî mal in em bêjin tişên tîcaretê pir nika hişê xwe de bigirin ya jî ka pir nizanin.

Mijara berdanê ye ji gewexta îletê ye, ji gewextê hinek şên taybet ê jinî li ser jinan hene. Di wir de jî şahidiya jinan tê qebûlkirin. Yani wê demê em nikam bêjin mêr em bêjin binê jina tê dîtin ya jî ka biçûk in gora jinan. Em nika bêjin ji ber ku gor mijarê diguhere û gor taybetmendiyê em dikarin bêjin vê şahidiyê em dikarin qebûl bikin. Beriya wê mesela em zarok wexta me vê tiştî nîqaş dikirin herdem dirêk wisa digotin. Digotin jin hestiyar e, dirêk hestê xwe dixin averê ji ber wê wisa ye. Mêr nakin, mêr dirêk rasteqîn her şî dibêjin le wisa xwe ya ye ku ne mijar girîng e. Yani gora mijara diguhere mukam wisa bêjin. Ya pêncem heval no lêxistina jinan. Mesela di Qur'an de derbas dibim dema behsa rewşa Bêjin bêexlaqiya jinê ya ji kan bêjin tirkî dibêjin aldatma ya ji ka xapandin behsa yê mijarê dibe dibêjin wexta wê dî tu jinê we em bêjin baqilina bê çavan derve yê jî tiştê girin û şife digirin ewilî dibêji wan şiyar bike dû re dibêji bi wan re naxive dû re dibêji em bêjin doşekê xwe ji nivînên xwe ji wan cihê bike dawiyê jî dibêjin lêxê ew jî nehat rê Mesela mixabin hinek dibêjin mesela em zanîngehê bû mamosteyekî me hebû yekî prof hebû digot mesela her hinek şovek dibê navê lêxistinê wê lêxistinê nîne em bêjin ma hewka disê xwe pê bike jê bitirsîne ya çikî wisa bike ev komedî nabe bi rastî lêxistine yani bi rastî behsa lêxistinê dike çunkî di wir de ji xwe mijar girîng e wekî min got bêexlaqîye mixabin mesela di civakê niha û em çend sal êdî hezar sal em bêjin di hezar û çar sed sal derbas bûyî niha mijarek wisa bê rojevê Piraniya mêra mixabin yani dikujin yani işte wisa. Bifikirin wê dewrê de wisa û lêxistin wê dewrê de em bêjin wê e, e, çandê de wê demê e, em bêjin kêrhatî bû. Dema tiştekî ki xerab kete lê xista wî kes diha ser rê. Lê niha lêxistin ne karîger e. Newsa dema tu ji bo tiştekî yekî xe û kes baqil nabe. Ew kes nare. Li wê demê wisa bû. Ji xwe civak û însan û anatomî û min bêje her şehêdî dide min bêje gora çîkan diguhere. Nerina civatê jî diguhere. Wê demê jî ka mixabin dibêje lê xistin. Gura dem qebûl bikin êdî. Belê. Lê di heman demê de ji wê demê pêxember wexta sax bûyê jî nedihişt mesela xelk jina bixe. Heta Hezreti Ömer çend cara zehîn behsayî bikin. Mijara Hezb Ömerê were. Hezb Ömer çend cara mesela ji bo jina bixu, ji bo tişta bixu falan hez hez pêxemberim bê, ji pêxemberê me mesela çîk xwestiye, destûr xwestiye. Lê pêxember neştiye. Heta e, bêj belkî çend hedîs nizan dibêjin mêrê herî e, xerab ya herî pîs yê ji- e, rûyê jina xwe dixe, yê ji yê jina xwe dixe. Şê nûsa jî henin. E, Em dikarin nûsa bêjin. E, Belê.

Jin û mêr bi rastî dewra wî de baştir bû yên ku em kan bêjin. Çunkî beriya pêxember keç dihatin dixistin diketin binê axê ya jî ka wekî cariyê dihat dîtin her tiştî de em bêjin mêrekî sed jin pêncî jin falan dikarî bihaniya şê wisa dikir. Li wexta pêxember de hin maf wan tê destpêkirin û em bêjin hinek tişt em bêjin tê guheritin heta jin û mêr bi hev re diçin şer Bi hev re diçin em bêjin ev şer dikin. Heta di şerê Uhudê de hûn wekî dizanin jinek û ra pêxember diparêze. Dema di kuyê bikujin ew jin wî diparêze. Ev jî heye û heta di vê dema destmêj digirtin gelek cara jin û mêra bi hev re ne heman cî destmêj digirtin. Wexta em bêjin xwe bed da jî jina lek mêra lek eynî cî rû diniştin dîse pirsê xwe bi wekî rehetî dikir. Jina di her warî de mesela pirsê xwe ji Has Muhammed Kan bike ne tirsiya bermiş ta bêjin. û mijara dijî ya dijî jinên bi em bêjin pirs bersiv ya jî ka bûyerên xwe

Ez niha duru bêjim şerê niha nayê vira min. Erê min jara em bêj bûye re îfkê de dirê kusa bêjim. Min jara mesela îfkê de û wek min dizanin bêbextî da tê ser hastayişi dema ji hinekî siwariyan dereng dimîne ji artêşê dûr dibêjin hastayişe bi bo min şekî xerab kiriye û em bêj hastaya me jî heta wê demê hinekî em bêjin dilê xwe digire hinkê xwe ji wê dûr digire heta ayet tê. Hadîse ayetê Anîsa dibêjin mesela kesên jinên masûm re em bêjin buxtanekê jika tiştekî bavî ser wan îftirayekê divê bê cezakirin. Sûcekî mezin e. Heta vekî hûn zanin jiyê jinan re cezayê wan cuda jê kesên keç re cezayê wan cuda ye. Em bêjin

Pişta te wekî dayika min e. Ez te wekî dayika xwe dibînim. Wisa dibêje û em bêjin di wê zewacê de êdî jin tîmî ertî tuneyê. Normal wisa hew tenê malekê dijî û jinê ber nadijî. Mesela jinikê ber nade û em bêjin mêrtiyê ji wêr nake. Hezretê em bêjin havle bîn bîn tî sale bêjî ka tê em bêjin hinda pêxember mêrê xwe gilî dike. Dibêje zilamê Musayî ne min ber dide ne jî ka em bêjin Bi mire mertiyê dike, tiştê ku state wî gilî dike, gaznê xwe dibêje. Wê demê jî ka ayet tê. Mesela heta ayetê dibêj çi? Dibê ki wê jina dibê ji pêxember re dibêje. Dibêje wê jina tevî ji te re hat gilî û gazinê xwe kir, me dengê wê bihîst falan dibêje. Tiştekî erê gotinek wisa derbastibû, dew ji sûreya mucadeleyê de derbastibe û wir de dî ziharê qedexe dike xwe de. Çunkî wir de jin bi rastî madûr dibin, jin wira disekinin, tiştekî re wekî nabe êdî. Yanî ne zarok tînin, ne dikarî wekî dir bizewicin, ne dikarin jiyana xwe binerin, tenê wê malê de dimînin. Yanî wekî dayika mêrik bi rastî jimîne vêya qedexe dike û kesê wî tiştî dike jî ka kefaret yanî divê cezayê wê bide dûre jina xwe vegere nika divê jina xwe vegere gora kêfa xwe nika vî tiştî bike tiştekî ayetê ku sar jî ji bo em bêjin havle bîn tî sale ve hatibû û Ummu Seleme jî ka ji xwe hevjîna pêxemberê me ye ew ji dêhenda Hezretê Muhammed li jer dibêje pêxemberê Xwedê dibêje çima ayet hemî behsa mêra dike Çima yani me hew hûn ji mêra re mesela tişta dibêjin, qey ji me re şev tune ye. Tiştê ku usta dibêje û di wê demê de jîka dîse em wê ayeta belkî hûn înternetê de pir dibînin. Yeka berbelav wekî çîk dibêje ya divê innel muslimîne wel muslimînatî wel muminîne wel muminatî We xastîne wel xasqatî, we sadiqîne wel sadiqatî wisa wisa berdewam dike. Ev ayet jî tê yanê divê jin ê mêrên bawermend jinên bawermend, mêrên sadiq jinên sadiq wisa wisa berdewam dike. Yanê bi gilî gatine wê jinê mesela divê ku xwedî ayet em bêjin tîne û jinî bi xwe dixin rojeva Quranê. Ya dinê jî Biborin. Belê ez niha behsa vana bikim. û wê ayeta min got di ji ve bi min serê ve ji ahzab ayeta ahzabê ya sî û pêncayê hatiye. Piçekî Hazreti Ömer ji hinekî di vê fotokê de behsa wî tê kirin. Hazreti Ömer ji ber ku mirovekî hişk e, bi rastî hişk e. Yani ne ku ji hemberî jina, di jiyana xwe de mirovekî hişk e. Yani mêra jî dixe, jina jî dixe. Em bêjin mêrar jî hişke, jinar jî hişke. Gotinê kesî guhdar nake û wir de jî wextî wekî min got pêxember mesela cewazê dixwaze ku ji bo jî naxe. Li pêxember mesela qebûl nake û lê xwedî edaletê jî dema xutbeyekê de em bêjin dise wisa daxivin hinek ciwanê mêr tê gazina dike diviya em bêjin helîfeyê xwedê. Jin Daylê mehrê de zûnê me dikin. Hemî jin bi hevdu re ketine em bêjin wekî pêşbirkekê ku hema kî zibêtir mehrê dixwazi em vira de zirar dibînin em mağdur in wisa dibêjin. Hezo Emer jî xutbeyekê de wisa dibêje ez ê mehrê çîrk sînorekê bînim. Mesela em kan bêjin bêjike mesela ji bo jinekê sê çêlek mesela. Tenê ev bikin kes nika zêdetir bike. Jinekî ixtiyar wir de em bêjin radibit ve ya merdê tu nika vî şik şekî xwedê dayî me tu nika ew bike. Dîsa ew jî ka ayeta nîsayê derbas dibe dibê jinekî wexta tu şekî xwest bi dilxweşî wî tiştî bidê û pê re mehra xwe bidin. Ez çêkim. Çikî wisa dibêje. Hezreti Ömer dema wexta veya dibihîze dibêje belê Ömer xeta kir. Jinike rast got, tiştekî wisa jî hebû. Yani hesa merokî me got çiqasî mirovekî hişk bi hemberî jinan jî li nikare ji Qur'anê re bê tiştek, nikare hemberî Qur'anê were û vêya jî fira dike ku Qur'an li ser ji hinek mafê jinan xistina xerantiyê. Ya herî dawî ez kam behsa lawê Hezretê Emer bike, ew jî ka Ebdullah bin Emer e. Ew jî dibêjin dewra pêxember de me nikarîbû behsa jinan bikira. Wexta me ser jinan tiştek digot dîrek ayet dihat. Ji ber wê divê hinekî me hundirê xwe de dihişt dema pêxember mir şîn lê gelek rehetî kar behs bikin. Yani vay işte xuya kurun ku dise em bêjin civaka bavik salar bi rastî xwestî mesela em bêjin pêşiya jinê bigir ya jî ka jina em bêjin bêmah bihêl ya jî jina tenê em bêjin malê rûne Gere xizmeta mêr bike tiştekî wisa em bêjin hiştin e. Em dikarin wisa bêjin yani ya rast gelek tişt ez vax ve heye. Tenê hinek hedîs me zon ji bêjin me dest bigirim. Dixwazim behsan ki hedîsa ji bikim. Hin hedîs henin bi wekî me got ne sahî hin. Em bêjin mevzû dibêjin. Mevdû in. Di hinek dîsa ew jî Îsraîliyata hatî gotin ya jî ka dîtin ya jî ka şaş hatî bîstin ya jî ka hineka ber xwe derxistiye. Em dikarin wisa bêjin. Mesela hedîsek heye dûr de dema çîk tê heza şi divîjit kuyêkê kî gotî kî jin Kûçik û kera em dê ji ber wan nimêj nayê kirin. Wê demê hasta Aîşe em dibêjin îtiraz dike dibêje ki welleh hîn dibêje di me wexta pêxember nimêj dikir canan ser nivîna min xwe dirêj kiribû em dibêjin navbera wî û bêjin qibleyê de wî wisa nimêj kiriye. Yani wê demê jin nimêjê xira nake. Tiştekî wisa dibêje. Carekê ji Ebû Hureyre ji xwebekî Ebû Hureyre hûn zanin yê herî zêde hedîs em bêjin rivayet kiriye ew e. Ew jû re dibêje divê pêxember gotê ki di jinê de, di xanî de û di hespê de xêr tune ye. Wê di haz dayişe ve dise dibihîze û dise îtîraz dike dibêje na Ebu Hureyre şaş bihîstiye. Wexta pêxember behs dikir digot ki Yahûdîn çiqas tiştê wanê şaş hene ku dibêjin di jinê de, di hespê de, di ma xanî de yani xêr tune ye. Divê vî tiştê gotê Ebu Hureyre û dema hatî tenê hevoka wî dawî bihîstiye û ew nivîsiye. Yanî wek me got dîsa kêm hatî bîstin û ji xwe hasta Ayşe jî ka em bêjin jinek gelek hedîs rîvayet kiriye û gelek hedîs guheran gotin nava şaş mesela ka gotî gotin nava şaş e ji ber ku hasta Ayşe bi pêxember re jiyaye herdem ba wî bûye û em bêjin ber destê wî perwerde girtiye gotinê wê dihat pejirandin û qebûlkirin. Belê heval min niha Rada qut bikim. Piştî wê pirs û bersiva de em dikarin di ser bawek gelemperî û berfirehî biaxivin. Spasiya we dikim. Ez spas dikim. Ez dixwazim çend tiştan li ser Ayşemê zêde bikim. Yek ji wê meseleya mîrasê ye ku dibêje du par ji mêrê re, parekê ji jinê re. Gelek cara Îspat ji bo vê tiştê çi ye? Dibêjin mêr li malbatê din hêr e, berpirsyariya mêr zêdetir e. Lewma divê di pariya mêrê be parek ya jinê be. Lê bi min di gelek tiştan de, yanî gelek tiştan de yek jê jî ev e, divê dîn were reformkirin û şîroveyên nû li gor rewşê, li gor rewşa civakê û li gor serdemê şîroveyên nû werin kirin. Yek ji wan jî ev mesele ye ku îro êdî jin jî, Divê li xwe binihêrin. Yanî jin jî berpirsyariya wan a malbatê heye. Gelek jin henin wan û mêrê xwe dev ji hevdu ber dane tenê dijîn, mecbûr e li xwe binihêre. Gelek jin henin mêrê wan mirî ne, mecbûr e li sêwiyê xwe binihêrin. Gelek jin henin mêr nekirine li ba malbata xwe dimînin. Pêwîstiyê wan kesa tune nin gelo? Yê wan jî henin. Çawa meriv dikare bêje êdî jin pêwîstiyek wê tune Divê parek hilde. Yani ev tişt li gor min dûrî aqil û dûrî realîteya civak e. Yek ji van ev e divê werin reformkirin. Yani li ser vê meselê divê fikrên nû werin axaftinê dî. Yek jê jî şahidî ye. Meseleya şahidîya jin û mêrê ye. Dibên Şahidiya di jinekî ya mêrekî dike. Berê meriv dikare tiştekî wiha bêje, ji ber ku berê xwendin û nivîsandin nav jina de tune bû. Çima tune bû? Ê ew jî sedema civaka bavek salar bû. Mêr dikaribûn harin mektebê xwendin nivîsandin hîn bibin, jin nikaribûn. Derfet tune bû, ew derfet nedihat pêşiya wan. Xwendin nivîsandin nizanibûn, zêdetir nav malê ve û karê malê ve mijûl bûn. Lewma zêdetir hişê wan li ser wî tiştî bû. Yanî însan tiştekî wisa ye ku meriv zêdetir bi çi ve mijûl be, hişê meriv bi wî tiştê ve zêde dibe. Lê îro ne wisa. Îro jin belkî sedî heftê wan xwendin dizanin, nivîsandin dizanin, dinyayê dişopînin, jiyanê dişopînin, haya wan ji her tiştî heyî. Lewma îro merv nikare bêje şahidiya di jinekî qasiya mêrekî dike. Ji bo Eyşe em jî gotiyan îro di her mijarî de na, di hin mijara de şahidiya mêrekî û ya jinekî wek hev dûye. Û bi min, li gor min îro ji xwe min beriya Eyşe em jî gotibû, Îro em nikarin vê qada femînîzmê jî vala bihêlin. Ger em vê qadê jî, qada vê îdeolojiyê jî li gor nêrîna xwe, li gor rastiya civaka xwe tije bikin. Em nikarin femînîzmê bihêlin ji însafa siyaseta sereke ya kurdan û ya tirkan re. Nikarin. Çimkî bi rastî jî îro herî zêde manîpîlasyon li ser civakê manîpîlasyon bi jinan tê kirin ne wisa. Berê mesela dema ku çalakî çêdibûm hani berê dibêjim lê belkî deh sal berê li Kurdistanê dema ku digel polêsa çalakiyek çêdibû çi dikirin? Jina û zaroka datînin pêşî. Jin û zaroka datînin pêşî çima? Ji ber ku eger tiştekî bi jina bibe, tiştekî bi jina bibe li dinyayê ev tişt wê deng bide. Lewma divê em vê qadê vala nehêlin îro. Û yek jî femînîzm înkariya mêre û malbatê jî nîne. Yanî di rastiya xwe de, di bingeha xwe de femînîzm fikrekî wisa nîne. Erê femînîstên ku mêrê înkar dikin, hebûna mêra înkar dikin, mêr bira hemû bimirin, yek wisa difikirin jî hene ne ku tune ne. Lê ew nayê wê manê ku femînîzm ev e. Femînîzm înkarbûna ê înkariya malbatê jî nîne. Ji xwe îro ji bo me kurdan ev tişt ne mimkun e ku em malbatê malbatbûnê înkar bikin. Niha mesela ez ne malbat bûme yanî ez jineka serxwe bûme û tiştekî cuda bû lê mesela hevjînê min alîkariya min nekira belkî niha ez ne li vir bûme li vir naxwîme. Lê êdî malbatbûn di nav Kurda de, nav Kurdên ciwan de divê wek hevî be yanî bi wek hevî bimeşe malbatbûn. Jin jî mêr jî divên erkên xwe bizanibin û bikaribin bînin cî. Mêzekirina zaroka her çiqas li ser dê û jina ferz be ewqas li ser bavê jî ferz e. Perwerdeya zaroka her çiqas li ser dê ferz be, li ser bav jî ferz e çimkî Xwedê hesab ji her diya dipirse, Te çima nîşanî zariyê xwe neda? Tenê ji dê re nabêjin. Û yek jî yanî dema me meriv behsa femînîzmê dike, divê meriv ew qas jî ji femînîzmê netirse. Yanî ji bo meriv mafê jina biparêze, ji bo meriv mafê jinên kurd biparêze, ji bo meriv mafê jinên kurdên bawermend biparêze hewce nake meriv bibe femînîst. Yê jî hewce nake meriv navekî li xwe bide. Ez îro rasterast ji xwe re nikarim bêjim ez femînîst im. Ez nabêjim ez femînîst im. Ez hewcedarî bi vî tiştan nabînim. Lê ez ji ber ku bingeha femînîzmê dizanim, dîroka femînîzmê dizanim, ez îro ji vê fikrî ji xwe re par hildidim. Par hev didim, hewl didim vê fikrê têxim nav jiyana xwe û civata xwe jî li gor vê fikê biguherînim. Em bi min ev hewldanekî muhîm e divê em hemû wisa bikin. Ez tiştekî lê divê bikim borim. Mesela min kê niha got divê em bi jinek ji bin û kirin yê jî reformê zêkirin di dîn de. Ji xwe dîn em bêjin dema tu behs dikir du beşî ye. Mesela esas, tiştên esas hene, esasên din, bingehên din. Mesela tu nikarin nimêjî biki çar roket. Yani çar e, wext em bêjin. Hêj tu nikar rojî mesela sî roji tu wê nikar biki pênc roj. An jî heşa xwedê yekê tu nikar biki du xwedê. Ya jî pêxemberekî nû tu nikar va biki. Hinek çi mesela esasê binî em bêjin e, şerdên îslamê û esasên baweriyê mesela hene. Tu vana îmanê tu nikar vana biguherîne lê tiştê civakî Mesa wekî me got me behsa mîrasê kir. Hinek tişt civakê hatiye guhertin, tu dikare hinek tiştan em bêjin nû bike. Mesa me behsa lêxistinê kir. Wê demê lêxistin karîger bû lê niha lêxistin tiştê kir nabe. Tu dikarî wê rakî. Wekî din me mesa behsa çar jin. Mesa me kê gotê niha di deş her şî ver di derfetinê aborî cîna de.

Yanî tiştekî wisa min dikarim bêjin dawiyê de. Gotineke tune be. Belê yanî gotin zehf in. Mixabin. Meselekî kûr e û meselekî pir pir hessas e. Lewma ez dibêjim em divê femînîzmê nehêlin ji însafa hin kesa re. Ji ber ku meselekî hessas e. Lê em niha naberekî bidin bi ciddiyet beşa xwe ya pirs û bersiv înşallah em ê dîsa bidawînin. Spas. Spas. Sağ ol be. Xweş tê.